Ministru, membri parlamentari, Aziz eh, Father Dionisio, James Michel u l-mama ta' James, Aziz bib tiegħi. Jiena nara li hemm xi ħaġa kbira li ħa James mit-trobbija tiegħu. Filwaqt li ħin minnhom James qal meta mar għand il-mama u qallha isma' jien daqshekk mort skola u se nibda, insomma, il-mama tiegħu naturalment inkwetat bħal kull parent, jiġifieri jien konvint hekk xi ħadd mit-tliet titfal ta' James imorru fuq James u Michelle u jgħidulha isma' ħa nagħmlu xi ħaġa differenti li forsi ma jkunux raw ukoll ukoll isiru. Jien għaddejt minnha din ukoll ħin minnhom f'ħajti mat-tifla tiegħi. Imma nara xi ħaġa importanti ħafna li ħadt mit-trobbija, James. U jien nara d-determinazzjoni li meta inti ta' ikollok objective fil-ħajja tasal. Il-papà u l-mamà tiegħek kienu ddeterminati u kellhom oġġettiv, kellhom viżjoni għalik f'ħajjithom li jibgħatuk l-Iskola de la Salle. U minkejja li l-mezzi kienu ristretti, Għamlu ħilithom b'determinazzjoni kbira u bagħtuk. U inti l-istess. Did-determinazzjoni ġejja żgur mill minn dak li tgħallimt mill-parents tiegħek. U naħseb din hija l-ewwel ħaġa li jiena nislet f'dal-mudell li għandna llum, James, biex nagħtu eżempju l-ħaddieħor li fil-ħajja trid toħlom, trid tkun determinat. Ma tistax tistenna l-affarijiet jaqgħu f'ħoġrok imma trid tgħin ruħek Kif jgħid il-Malti biex Alla jgħinek. Dik hija l-ewwel xi ħaġa importanti ħafna. U valur imbagħad kbir ħafna ħafna ħafna llum fi kburitek issa, u naturalment irrid insemmi 'l Michelle ukoll f'dal-każ għax jien konvinta, ġifieri jien li nafkom ftit mill-qrib bħala familja naf kemm intkom supportive ta' xulxin, huwa l-fatt dal-proġett kbir ġdid li inti ħloqt bil-Food Factory. u li minkejja li inti tista' toħloq ħafna kompetizzjoni għalik, int ma nsejtx minn fejn tlaqt. Trid tagħti ċ-ċans lil ħaddieħor biex kif għamilt int jaħdu l-passi jieħdu l-passi 'l quddiem. U allura dan huwa valur kbir u rrid nirringrazzjak James u lilek Michel ta' dan il ta' din l-istanza kbira ta' din ix-xhieda qawwija ta' ġenerożità li jien nafkom kemm intkom ġenerużi. imma ta' ġenerożità enormi ma' nies li lanqas biss tafu u li għada jistgħu jkunu fis-suq bħalkom u jikkompetu magħkom. Din inħoss li bħala poplu rridu nagħtuk ħajr minn qalbna ta' dan li qed tagħmel. Mbagħad kif qal il-Ministru, il-Ministru ħareġ punt importanti ħafna li mhux kulħadd huwa marbut mat-tax, tal ta' li jkollna fl-iskejjel, hemm inkapaċissimu mingħajr il-parti akkademika li jitgħallem billi jagħmel, learning by doing. Dal-qasam vokazzjonali li tant illum ukoll nagħtuh ħafna importanza f'pajjiżna. U din hija fil-fehma tiegħi hija xi ħaġa importanti wkoll li inti qed tikkontribwixxi b'dan il-mod lejn sistema edukattiva li tagħti ċans lil kulħadd u li ma tarmi 'l ħadd 'il barra. Jalla, u hawn nagħmel appell lill-aktar imprendituri f'pajjiżna biex joħolqu dan iċ-ċans ħalli ħadd minn uliedna ma jaqa' 'l barra mis-sistema għaliex konvinta u konvinti lkoll li aħna, kull wieħed u waħda minna, aħna min aħna, ġejjin minn fejn ġejjin, għandna xi ħaġa li hija qawwija fina u li jekk ikollna min madwarna jagħraf dak il-potenzjal u jgħinna noħorġuh, inkunu nistgħu nagħmlu passi ta' ġgant. U dan huwa mod ta' kif aħna nkissru ċ-ċrieki tal-faqar. Dan fil-qwa u ndur issa fuq il-Laboratorju tal-Paċi u rrid nagħti ħajr lill-Patri Dionys u lit-tim tiegħu Victor u t-tim kollu, għax qed nibża' li se nħalli lil xi ħadd barra. Dan il-paċċitjonist ilu xi ħamsin sena għaddej fuq jindirizza l-issue tal-esklużjoni ma' dan l-aħħar premju ta' dan l-aħħar tliet snin li qed toħolqu dal-mudelli qegħdin propju tindirizzaw wieħed mill-miri ewlenin ta' l-iżvilupp sostenibbli dak li l-leaders tad-dinja kollha fl-2015 iffirmaw għalih l-Aġenda 2030 marbuta ma' sbatax-il mira sostenibbli u ma' 169 target. L-ewwel mira tal-iżvilupp sostenibbli hija li sal-2030 aħna għandna nkissru, neredikaw, il-faqar. U meta qed toħolqu dan it-tip ta' mudell qegħdin tgħinu b'mod prattiku, kif qal Viktor, biex inkissru l-faqar, biex nagħmlu l-kuraġġ anke lil min qed iħossu li waqa' lura, qiegħed fil-periferija, li minkejja li minkejja li inti tkun fil-periferija, hemm iċ-ċans, jekk ikun hemm id-determinazzjoni u jekk aħna bħala soċjetà niftħu t-toroq kollha, niftħu nagħtu opportunitajiet effettivi, għax aħna ġieli ngħidu li għandna opportunitajiet indaqs għal kulħadd, imma bir-rispett kollu, jien jekk kapaċi niġri, U hemm għatba fil-bieb, kapaċi naqbiżha. Ma mhux kulħadd, forsi, kapaċi jiġri bħali, u dak li mhux kapaċi jiġri, dik l-għatba ma jaqbiżhiex u jkollu bżonn kemm kemm tal-ispalla tagħna biex ikun jista' jaqbeż dik l-għatba. Malli malli kulħadd jaqbeż l-għatba, inkunu tassew qed nagħtu opportunitajiet. Rekwi lil kulħadd u allura hawnhekk jerġa' jidħol James. James bda l-proġett il-ġdid tiegħu, mhux ħa noqgħod insemmi l-proġetti l-oħra kollha ta' James, imma dal-proġett il-kbir l-aħħar wieħed tiegħu tal-food factory huwa turija sħiħa ta' kif meta niftħu l-bieb u ngħidu qed nagħtu opportunità, qed ngħidu isma' imma l-opportunità se tkun waħda effettiva. Min kapaċi jaqbeż l-għadba ħa jaqbiżha. Imma min le, ħa ntuh spalla biex ngħinuh jaqbiżha. U dan hu l-mod allura ta' kif nindirizzaw ħalli nkissru ċ-ċrieq tal-faqar f'pajjiżna u nistgħu noħolqu l-mudelli effettivi wkoll mhux għalina biss imma anke għall-Ewropa. U nħares lejn l-Ewropa fl-immedjat tagħna, jiena ngħid il-Mediterran, jiena ngħid anke l-Afrika. Imma nħarsu lejn l-Ewropa u qed ngħid dan għaliex l-Ewropa ma tantx għandha biex tiftaħar meta llum tirreġistra 27 fil-mija tat-tfal Ewropej li huma f'riskju tal-faqar u ħdax fil-mija li huma severely materially deprived. U allura naħseb li jiena li jiena nemmen ħafna f'pajjiżi dejjem Di daqsxejn ta' blata nara ikbar mill-ikbar kontinent, nemmen li bis-saħħa anka ta' dak li għamel il-Laboratorju tal-Paċi li reġa' ħolq ġabilna dan il-mudell ta' James u b'dak li James kompla jispjegalna, nemmen li kapaċi noħolqu mudell u kapaċi noħolqu iktar mudelli għaliex nemmen ukoll kif jgħid il-Malti l-eżempju jkaxkar, propju mhux biss biex nagħtu l-fiduċja, nagħtu l-kuraġġ, 'l dawk fostna li forsi jħossuhom li s-sistema edukattiva kif qal il-Ministru għadha mhix tilqagħhom biżżejjed u qed nagħmlu kuraġġ allura biex ħadd ma jaqa' lura f'pajjiżna ma noħolqu l-mudell li għandna bżonn anke għall-Ewropa għaliex fl-aħħar mill-aħħar ħadd m'għandu jkun kuntent jekk ikollna nfqar wieħed jew waħda minn uliedna f'Malta, fl-Ewropa, kullimkien fid-dinja jekk jibqa' fil-faqar. U allura grazzi. Għażiż Patrick Dionis u t-tim tiegħek ta' dan il ta' dan il-pass ieħor biex nagħtu xhieda ta' kif irridu ta' ta' ta' kif irridu nimxu 'l quddiem ħalli l-faqar nindirizzawh bis-serjetà. James grazzi lilek, grazzi lill-mama tiegħek, grazzi 'l Michelle, lit-tfal tiegħek, grazzi kompli kun mudell ħalli aħna llum kburin ħafna bik u u nibqgħu dejjem kburin ħafna bik ta' dak kollu li qed tagħmel. Grazzi.